Нӕ абоны уӕзӕг ныййарӕджы амондӕй хайджын у фӕлмӕнзӕрдӕ ӕмӕ ӕдзух мидбылхудӕг сылгоймаг фарас сывӕллоны мад у. Уый та стыр амонд у. Зын у? Ӕвӕццӕгӕн ӕнцондӕр нӕу. Сӕйрагдӕр та цы у? Царды тых цы дӕтты? Куыд йӕ бон у ӕмӕ йын куыд ӕнтысы бирӕ адӕмӕн лӕггад ӕмӕ ӕххуыс кӕнын? Дӕнцӕгӕн чи у? Уымӕй нӕхи бафӕрсдзыстӕм. Абон не студийы уазӕг у Дзоблаты Альбинӕ. Ӕрбацыди. Альбинӕ? Здӕу мӕ рагӕй куы нхъӕлмӕ кӕсын. Мидӕмӕ рахиз дӕ хорз. Дӕ бон хорз. Ӕрбадыс дуар ӕхгӕнон. Альбинӕ, куыд нӕм бахӕццӕ дӕ? Тынг хорз. Ӕнцонтӕй ныссардтай? О, о. Куыд мӕм кӕсы, афтӕмӕй нӕ фыццаг хатт дӕ. Ацы ран фыццаг хатт дӕн. Зӕрдӕмӕ фӕцыдыстӕм? О, тынг рӕсугъд уӕм у. Бирӕтӕ ӕфӕрсын, уымӕн ӕмӕ нӕ хистӕр зӕрдӕмӕ дӕр не студитӕ, нӕ бынӕттӕ тынг цӕуынц ӕмӕ зӕгъынц ӕмӕ нӕ уазджытӕ та цавӕр зӕрдӕимӕ. Тынг дзӕбӕх ран у. ахӕм фарн дзы цӕуы. Уый сыхсызгон нын у, стыр бузныг, Альбина. Ацы студимӕ дӕр ӕрбакӕнӕм, кӕй уарзӕм, сӕ фенд нын ӕхсызгон кӕмӕн у, ахӕм уазджыты. Ӕмӕ абон сӕ иу ды дӕ. Ой, тынг ӕхсызгон. Мӕ зӕрдӕ дарын, зӕрдиаг ныхас кӕй акӕндзыстӕм ӕнӕхин ӕмӕ дын, миййаг, дӕ сусӕгдзинӕдтӕй дӕр кӕд исты базониккам. Бафӕлварут. Бафӕлварут. Уӕвгӕ йӕ зонын, фыццаг бон зонгӕ не стӕм ӕмӕ ӕнӕхин ӕргом ӕмӕ дӕ зӕрды зӕгъын цы ис, уый ӕргомӕй фӕдзурыс. Мӕм уый та кӕддӕриддӕр ӕхсызгон вӕййы. Альбинӕ, ӕмӕ иугӕр ды нӕ уазӕг дӕ, уӕд ӕвӕццӕгӕн ӕнӕбафӕрсгӕ нӕ фӕуыдзынӕн, куыд се ппӕт дӕр, афтӕ. Фараз сывӕллоны мад. Уый стыр амонд у. О. Дӕхи амондджыныл нымайыс? Уӕдӕ. Ӕз тынг амондджын сылгоймӕгтӕн. Мӕ бон у афтӕ зӕгъын, мӕ се ппӕтӕй амондджындӕр уый тыххӕй мын ис фарасывӕллоны кӕй уарзын, хӕххӕм адӕймаг мӕ разы Ну, куыд ӕмбарӕм, уый дӕр мӕ уарзы. Уал азы мидӕг фӕцардыстӕм. Уӕвгӕ бинонты цард зын у, нӕ? О. Ӕмӕ кӕсыс, зын цард бинонты, ома уавӕртӕм гӕсгӕ нӕ, фӕлӕ кӕрӕдзи уарзгӕ ӕмӕ ёсы бинонты ӕнгомдзинад бирӕ азты ахӕссын. Уый зын у, ууыл фыдӕбон кӕнын хъӕуы сылгоймагӕн дӕр, нӕлгоймагӕн дӕр, фарас сывӕллоны схӕссын. Ӕмӕ, дӕумӕ гӕсгӕ, Сӕйраг зындзинад цӕй мидӕг вӕййы? Ӕппӕты зындӕр цы вӕййы? Ӕппӕты зындӕр. Хир дын куы зӕгъон, Жаннӕ, раст уӕд. Хир мӕнӕн фараз сывӕллонӕй ис. Зын уыди, адӕймаг йӕ зӕрдӕ цас зӕгъы, уыйбӕрц фынӕй дӕр нӕ акӕндзӕни, нӕ? Кӕм дӕ бафӕнды дӕ сӕр акъул кӕнынмӕ аулӕфын, уый дӕр нӕ дӕ бон нӕу. Фӕлӕ уыдӕттӕ ну айрох вӕййынц нӕ айрох вӕййынц ӕз афтӕ зӕгъдзынӕн что бинонты дӕр алы ран дӕр адӕймагӕн йӕ зӕрдӕ уарзондзинадӕй дзаг куы уӕд алы хъуыддаг дӕр мӕнмӕ гӕсгӕ куыддӕр лӕгъз дӕр мӕ рог дӕр куыддӕр ацӕуы Ердевон зӕххӕй уарзондзинад куы уа, уӕд уый ӕнцондӕр кӕны хъуыддӕгтӕ дӕр, стӕй цардты размӕ хуыздӕр цӕуы. Ды куыд ӕмбарын, афтӕмӕй дӕ уарзондзинады базыртыл батахт де мкъайы бинонтӕм, дӕ ног бинонтӕм. Ныр та фӕсивӕд фылдӕр бинонтӕ ӕмӕ къайтӕ аразынц уарзондзинадмӕ гӕсгӕ ӕви сӕм цавӕрдӕр ӕндӕр хъуыдытӕ вӕййы? Дӕумӕ гӕсгӕ ды семӕ арӕхдӕр ӕмбӕлыс? Хъыгагӕн, мӕ бон у афтӕ зӕгъынмӕ ныр афтид ӕрыгон сывӕллӕттӕн нӕ фӕлӕ бирӕ ацӕргӕ адӕмӕн дӕр сӕ зонд куыддӕр гыццыл кодта цымӕ. Аивта. Аивта. аивта зонд адӕмӕн. Мамаммӕ гӕсгӕ уарзондзинадмӕ уже бирӕтӕ нал кӕсынц. Мӕнӕ гъе ӕртӕккӕ афтӕ куы акӕсӕм, алчидӕрӕй уыны ӕмбӕхст никӕмӕн, никӕй цӕстӕй у хосы хъуыддаг. Бирӕтӕ кӕсынц дзыпмӕ. бирӕтӕ. Ӕмӕ сӕ нысаниуӕг кӕй у бирӕ хца бакусын, мӕ алц дӕр хорз уыдзӕн. Ныййарджытӕ мӕнӕн тынг хъыг вӕййынц ахӕм хъуыддӕгтӕ куы фенӕзтой ныййарджытӕ сӕхӕдӕг ахуыр кӕнынц сывӕллӕтты, цӕмӕй ӕхцайыл бастой. Мӕнӕ ӕгъдау, иронӕн йӕ бындур, ирон адӕймагӕн йӕ бындур цы у, йӕ нысаниуӕг цы у, уый уже ферох кодтой. Ис, ис ма дзы ахӕмтӕ дӕр, бирӕтӕ дзы и ахӕмтӕ дӕр, но. Ӕмӕ кӕд цард домы уый дӕр? Цардаив та зындӕр у ӕмӕ ӕртӕккӕ дӕ дзыпдзаг куы нӕ уа, уӕд цӕрын тынг зын у. Кӕд, миййаг, уымӕн. Сӕ сӕрыл нӕ хӕцын, фӕлӕ мӕм ахӕм хъуыды фӕзынд. Афтӕ зӕгъдзынӕн ӕз, Жаннӕ. Алкуыдӕр фӕзӕгъын, афтӕ ӕз мӕхи сывӕллӕтты дӕр афтӕ ахуыр кӕнын. Ӕхца бакусын кӕй бафӕнда, уый ссардзӕни, кӕмӕй бакуса, уый. Ссардзӕни, рӕстӕг дӕр, афон дӕр. Ӕхца бакусӕн ис, Фӕлӕ мӕнӕ адӕймагӕн йӕ хуылфы цы цӕры, мӕ ӕнӕмӕлгӕ цы у, нӕ ёсы уарзондзинад, ӕгъдаудзинад, уый ницӕмӕй балхӕндзынӕ. Мӕ ныййарджытӕ сӕхӕдӕг аххосджын сты. Ахӕм хъуыддаг нӕм уыди, мах мӕ куысты фӕдыл нӕм уыди ахӕм мадзал. Мӕ сывӕллӕттӕ алы районтӕй ӕрхуыдтам, мӕ сын скодтам рӕсугъд мадзал, скодтам. Махӕн нӕ хайад уыди ӕхгӕд. ӕмӕ кӕй не рхуыдтам, ахӕм сывӕллӕттӕ сӕ нанатимӕ, хистӕртимӕ развӕц кодтой. Мы кӕсӕм мӕ иу хистӕр уже бирӕстӕ кӕуыл цӕуы, ахӕм сылгоймаг. Йӕ внукӕн афтӕ зӕгъы, Уӕлӕ, дам, уӕлӕ, дам, иуын бабыр, ма, дам, дзы исты, дам, дзы ратон. Рахастам дзы уырдыгӕй, дисы ныххаудыстӕм иууылдӕр чызджытӕ, куыд ис афтӕ гӕнӕн. Мах зӕгъӕм, што нӕ ӕрыгон адӕм ахуыр не сты ӕгъдауыл. Мӕ сӕ чи сахуыр кӕна? Ома ды дӕр уыцы хъуыдыйыл хӕст дӕ, алцыдӕр цӕуы хистӕртӕй. Уӕдӕ. Ӕмӕ ныртӕккӕ фӕсивӕд ахӕм уавӕры кӕй сты, уым дӕр аххосджын сты махӕй хистӕр чи сты, уыдон. Сты хистӕртӕ аххосджын. Чындзы куы цыдтӕн, уӕд мын мӕ ныййарӕг фыд афтӕ загъта, хъусы Сальбины. Дӕуӕй бирӕ аразгӕ у, сылгоймагӕй бинонты хсӕн аразгӕ у тынг бирӕ. Ды куыд саразай, афтӕ уыдзӕн. Хъармдзинад саразай, уыдзӕн хъармдзинад. Хул ракъахай, уыдзӕни хул. Сылгоймаг кӕддӕриддӕр уыди иу сӕр бындар. Фӕлӕ ныр ахӕм рӕстӕджытӕ нал и, ныр сылгоймӕгтӕ хъуамӕ размӕ бырсой, уыдон хъуамӕ уой хицау, нӕлгоймагӕн бар нал дӕттынц. Нӕлгоймагӕн йӕ нысанӕг, йӕ нысаниуӕг цы у, уый уже сӕфы. Иу сылгоймаг афтӕ загъта, Нӕлгоймагӕн, дам, йӕ худ дӕр пайда у хӕдзары. У ахӕм ныхасы. Мӕй уыцы ныхӕстӕ ӕз мӕ царды мидӕг мӕнӕ мӕ бафарстай, ома зындӕр дам дын цы уыди? Бирӕ ахӕм фӕзилӕнтӕ уыди, бирӕ ахӕм фӕзилӕнтӕ. Фӕлӕ ма иу хатт дӕр зӕгъын можыдтӕ ӕгӕр бирӕ дзурын уыцы уарзондзинады фӕдыл. Адӕймаг куы уарза, уӕд бирӕ цыдӕртӕ уынгӕ дӕр нӕ фӕкӕны. Мӕнӕ дын раст нӕ загъта дӕ цардӕмбал, мӕнӕ дын нӕ бакодта, кӕнӕ дын фӕлмӕн ныхас нӕ загъта. Ужейӕ афтӕ хатыс, ӕмбарыс ӕй, сто. Ӕз ӕй алкуыдӕр ӕмбӕрстон. Ӕз хӕдзары бадтӕн, ӕз сывӕллӕтты куыстӕгтӕ кодтон, хӕринагӕй, ӕфснайынӕй, гӕрзтӕ хсынӕй. Афтӕ дӕр ма зӕгъдзынӕн, Жаннӕмӕ, бирӕ азты нӕм хъармдон дӕр нӕ уыди. Уый горӕты цӕргӕ? О, уӕддӕр никуы бахъуыр-хъуыр кодтон. Иосиф хъармдзинад, хъармдон дон нӕм нӕ уыди, фӕлӕ мӕнӕ бинонты хъармдзинад чи у, цӕййаргъ уыди, уый. Гернымал цыдӕр и, Хуыцауӕн бузныг. Ӕмӕ уӕ кӕрӕдзимӕ уарзондзинад дӕр бахъахъхъӕдтат, нӕ? Мӕ дӕ фыдызӕрдӕ уый дӕуӕй аразгӕ уыди. О, о. Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ ныр сылгоймӕгтӕ сӕ фӕлмӕндзинад, сӕ цавӕрдӕр уӕздандзинад, кӕмдӕр къӕмдзӕстыгдзинад цӕмӕ фесӕфтой? Цӕмӕн систы йӕ ахад? Цӕмӕн фесӕфтой сӕ зонды ахаст? Сардив ӕмӕ уыдонӕн дӕр сӕ зонд ахаст Баивтой. Фӕлӕ мӕ бынтон афтӕ дӕр зӕгъын нӕ фӕнды мӕ уӕздан сылгоймӕгтӕ нади. Ис тынг бирӕ уӕздан сылгоймӕгтӕ. Бирӕ хорз бинонтӕ. Мах бинонтимӕ кусӕм. Мӕ махмӕ ис нӕ куысты мидӕг тынг уӕздан, ӕгъдауджын бинонтӕ кӕмӕн и, ахӕмтӕ бирӕ сты, бирӕ сывӕллонджын бинонтӕ, фараст сывӕллоны, авд сывӕллоны, ахӕмтӕмӕ сты уӕздан бинонтӕ. Цӕмӕ фесӕфтой адӕммӕ, цӕмӕ баивта адӕмӕн сыхъуыдыдзинад? Мӕнмӕ гӕсгӕ, Жаннӕ, ӕгӕр бирӕ парахатдзинад ис мах рӕстӕджы. Ӕмӕ сӕ фӕрсӕг дӕр нал и, цы кусут, кӕдӕм цӕут. Гер мах фӕкуыстам дӕс азы мидӕг, мӕнӕ адӕмӕн феххуыс кодтам зонутӕй нӕ, бирӕ сывӕллонджын бинонтӕн ӕххуыс кодтам, махӕн нӕ нысаниуӕг уыди ахӕм хъуыдыдзинады мидӕг фӕкуыстам. Мӕ-иу ацыдыстӕм уӕлӕ районты, хъӕуты кӕронмӕ. Ӕппындӕр-иу хъӕугӕдӕр-иу никӕй кодтой. Ахӕм бинонтӕм-иу ацыдыстӕм. Мӕ-иу сӕ бабӕрӕг кодтам, федтам, сӕ куыд цӕрынц, куыд кӕнынц. Фӕлӕ мах ууыл хъӕр никуы кодтам. Фӕлӕ махӕн нӕ нысаниуӕг уыди хёй ӕххуыс кӕнын тыхст уавӕры, кӕцы бинонтӕ сты ёдонӕн. Ныр цы уынӕм, Жанна, ныр цы уынӕм? Адӕм мӕнӕ гыццыл исты дӕр куы ӕххуыс кӕнынц, уӕд ууыл уже хъӕр кӕнынц. Афтӕ сӕм кӕсы, ӕмӕ уыдонӕй ӕддӕмӕ иннӕтӕ, иннӕтӕ фесӕфтой сӕ, сӕ уарзондзинад нӕ адӕммӕ, нӕ Ирыстоны бинонтӕм, нӕ Ирыстоны адӕммӕ. Ма афтӕ сӕрӕн нӕй, афтӕ гӕнӕн дӕр нӕй, мах хъуамӕ нӕ кӕрӕдзийы уарзӕм. Ӕмӕ кӕд ды искуы мӕнӕн аххуыс кодтай, уӕд ӕй цӕмӕй хъӕр кӕныс? Цӕмӕн ӕй дзурыс? Кӕд ӕй сыгъдӕгзӕрдӕйӕ кӕныс? О, Ну, ӕз мӕхӕдӕг фыссын проекттӕ бирӕсывӕллонджын бинонтӕн. Мӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мах Мӕскуыимӕ фӕкуыстам, уал азы мидӕгмӕ хъуамӕ мах нӕ куыст равдисӕм. Мӕ-иу сӕ сӕ къамтӕ дӕр систам, мӕ-иу сӕ арвыстам. Мӕнӕн уый ды дӕ куысты фӕдыл кодтай, нӕ цы дӕ домынц, уыдон. Фӕлӕ ӕххуыс куы кӕнай, махырдӕбон ӕххуысы кой нӕ кодтам, ӕххуыс куы кӕнай, уӕд уый хъуамӕ зӕрдӕйӕ цӕуа. Ӕмӕ йӕ кӕд зӕрдиагӕй кӕныс цӕстуарзонӕй, уӕд ӕй цӕмӕн ссисить кӕныс, нӕ? Раст дӕ бамбӕрстон? О, о, Жаннӕ. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ ахӕм фарста фӕзынди, хорз хъуыддӕгтӕ куы кӕнай, Уӕд фӕстӕмӕ здӕхынц. Ӕви алыхатт афтӕ нӕ рауайы? Ӕздӕхынц. Здӕхынц. Жанна, ӕздӕхынц. Уӕдӕ ды дывӕр амондджын адӕймаг дӕны, иуырдыгӕй ныййарӕгӕй амонд, бинонтӕ амондджын, иннӕрдыгӕй та хорз хъуыддӕгтӕ арӕх кӕныс ӕмӕ дӕм адӕмы уарзондзинад здӕхы, ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн ды дӕр сразы уыдзынӕ уыцы ныхасимӕ, адӕмы фарн бирӕ кӕй у. О, Адӕмы фарн бирӕ у, фӕлӕ ма, кӕд ӕмбӕлы, уӕд афтӕ зӕгъдзынӕн, Хуыцауы фарн та уымӕй фылдӕр. Цӕмӕ? Адӕймаг цыдӕриддӕр кӕны, ӕппындӕр дӕ куы ничи уына, уӕддӕр дӕ Хуыцау уыны. Хуыцау у дӕ, уыны дӕ зӕрдӕ. Цы зӕрдӕйӕ кӕныс, цы зӕрдӕйӕ дзурыс, ӕмӕ дын адӕм цы нӕ уынынц, фӕлӕ Хуыцау цы уыны, уый дын Хуыцау дӕтты. Мӕ царды бамбӕхсдзынӕ? Ницы бамбӕхсдзынӕ. Мӕ царды мидӕг уый тынг уынын. Тынгӕй уынын. Ӕрдӕбон бинонты кой куы кодтай, уӕд ахъуыды кодтон, дӕхи ныхӕстӕ дӕ бинонты ныхӕсты дӕр загътай, ома мын мӕ фыд афтӕ фӕдзӕхста, зӕгъгӕ. Ныр дӕ цот дӕр гыццыл сывӕллӕттӕ нал сты, нӕ цасдӕр сыл рацыд, чидӕр дзы хистӕр дӕр у. Уыдонӕн та цы бафӕдзӕхсыс? Ӕз Мысоты дӕр афтӕ сахуыр кодтон, Жаннӕ. Афтид ӕз нӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕлӕ мӕ цардӕмбалимӕ, Сыкъаты Георги, Михалы фырт, дыууӕйӕ дӕр сӕ хӕфтӕ ахуыр кӕнӕм, цӕмӕй раст дзурой. Мӕнӕ мӕ фыд дӕр мын-иу афтӕ дзырдта. Альбинӕ, цыфӕнды куы уа, уӕддӕр-иу раст дзур, сайгӕ ма куы кӕ, ма куы кӕ. Мах дӕр Жорикимӕ афтӕ архайӕм, нӕ сывӕллӕттӕ афтӕ ахуыр кӕнӕм, цӕмӕй царды мидӕг сайгӕ ма кӕй кӕной. давгӕ ма кӕной. Сӕ бон цы у, хорздзинад дӕ бон кӕм у бакӕнын? Бакӕны. Бакӕны. Ӕппындӕр дын бузныг куы нӕ зӕгъауддӕрӕй бакӕ. Мӕнӕ гыццыл раздӕр куыд загътон. Уӕлейы Хуыцаумӕ йӕ уый уыны, мӕ дын ӕй уый раздахдзӕни. афтӕ ӕнцондӕр цӕрын у, мӕнмӕ гӕсгӕ. Уӕлӕрвтимӕ ӕмӕ дӕ зӕрдӕмӕ, дӕ зӕрдӕмӕ ӕмхиц куы уай, уӕд нӕ? Дӕхицӕн та сӕйрагдӕрыл цы нымайыс? Ӕрдӕбон загътай, ома, фыццаг домӕн уый рӕстдзинад уарзын ӕмӕ раст адӕймаг уӕвын, фӕлӕ ма уымӕй дарддӕр. Адӕймаг йӕхицӕн цавӕрдӕр хӕстӕ сӕвӕрыны, цавӕрдӕр кодекс йӕхицӕн вӕййы, уый никуы бакӕндзынӕн, афтӕ никуы скӕндзынӕн. Ай та у. Йе рдӕуӕн дӕр ис ӕвӕццӕгӕн ахӕм царды домӕнтӕ. Ис. Ӕз мӕхӕдӕг куыд архайын, афтӕ сывӕллӕтты дӕр афтӕ ахуыр кӕнӕм, цӕмӕй царды мидӕг макӕй бахъыгдарай, макӕй зӕрдӕ фӕрисын кӕнай, знаггад макӕмӕн ракӕнай. Ирдӕн хъусын ӕмӕ куыд дзырдтой, афтӕмӕй ӕфсӕрмытӕгӕнӕг дӕ. Ӕрдӕбон дӕхӕдӕг дӕр куыд загътай, ома бирӕ сывӕллонджын бинонтӕ ныххуыс кодтам, фӕлӕ йӕ никуы ныхъхъӕр кодтам адӕмы хсӕн. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ иннӕ фарста, ды кусыс бирӕ сывӕллонджын бинонтимӕ. Бирӕ цоты схӕссын та куыд зын у, уый дӕхицӕй хуыздӕр ничи зоны. Арӕхдӕр уыцы бинонтӕ цавӕр зындзинӕдтӕ ӕййафынц? сӕ царды уавӕрты вӕййы хӕдзарон хӕдзӕрттӕ сын нӕй нӕ хӕдзӕрттӕ сын нӕй бирӕтӕн мӕнӕ газы тыххӕй бафидӕн ӕхца нӕ вӕййы тынг бирӕ ис ахӕм бинонтӕ Бирӕтӕ та ахӕм къорд дӕр дзы ис, ӕмӕ сын цы бахӕрой дӕр нӕ вӕййы. Дзаумӕттӕ, дзабыртӕ. Бирӕ мӕгуыр бинонтӕ ис ӕмӕ. Йӕ камерӕмӕ зын ӕви нӕ, уый нӕ зонын, фӕлӕ дӕ цӕсты дон разылдысты. Ма уӕдӕ, ма уӕдӕ, мах афтӕ архайӕм, бирӕ ахӕм ӕмбӕлттӕ нын ис, зӕрдиагӕй чи ххуыс кӕны. Мах нӕхӕдӕг махмӕ хца нӕй, фӕлӕ нын бирӕ хорз ӕмбӕлттӕ ис. Нын ахӕм ӕмбалмӕ нын хсар барвиты, Францийы кӕмдӕр цӕры. Уыцы хцатӕй иу арӕх мах балхӕнӕм хӕдзары хъуагдзинад цы вӕййы хъӕугӕ дзаумӕттӕ, холодильниктӕ, пестӕ дӕр, ӕхсӕн машинӕтӕ дӕр, бирӕ афтӕ алы афӕдз дӕр мах ахӕм ӕххуысдзинад фӕкӕнӕм. Мӕ зӕрдыл цы рлӕуд ӕмӕ сӕ уыл ахъуыды кодтон, макӕй зӕрдӕмыл фӕхудӕд, фӕлӕ уӕддӕр ды дӕр ӕвӕццӕгӕн фехъуыстай, уый ныртӕккӕ мӕ бамбардзынӕ. Бирӕсывӕллонджын бинонтӕ зын цард куы фӕкӕнынц ӕмӕ сӕ цард рӕстмӕ куы нӕ фӕцӕуы, уӕд чидӕртӕ, Мирӕ куыд зӕгъон, уайдзӕф дӕр нӕу, фӕлӕ ахӕм ныхас рӕдийынц, ома, цӕрын кӕд нӕ фӕразыс, уӕд уыйбӕрц цот цӕмӕ рауагътай, зӕгъгӕ. Уый, ӕвӕццӕгӕн, адӕймаджы зӕрдӕ скъахы. Тынг. Дӕуӕн та уӕлдайдӕр. Да. Хуыцау кӕд сывӕллӕттӕ радта, уыд иффысты мыгъазӕй не мбарын, куыд зӕгъӕн ис ахӕм ныхас. Бирӕтӕ афтӕ дзурынц. Арӕх фехъусыс ды дӕр? Нӕ куысты мидӕг мах арӕх кусӕм афтӕ, цӕмӕ сӕ рауагътай, дӕ бон кӕд нӕу уыдоны хӕринаг сын раттын, уӕд сӕ цӕмӕ рауагътай? Ну, ӕз ахӕм адӕмӕн нӕ бамбардзынӕн. Уый тыххӕй мӕ сывӕллон у Хуыцауы лӕвар. Мӕ уыдонӕй афтӕ дзурӕн нӕй. Абон мӕнӕн мӕ бон нӕу, мах дӕр хъалцард нӕ кодтам. Фӕлӕ нын цы уыди, уымӕй Хуыцауӕн иу бузныг загътам, мӕ сӕ схастам. Се ппӕт дӕр ахуыргондтытӕ сты, кусынц, никӕмӕ къӕбӕрхъуаг не стӕм. Мӕн нӕй ахӕм дзуры, афтӕ дзурӕн нӕй. Цӕмӕ хъуамӕ ӕз дӕуӕн дӕ зӕрдӕ фӕрисын кӕнон? Мӕнӕ нӕ ныхасы мидӕг арӕх ёй хъусы уарзондзинад мӕ зӕрдӕрыстыдзинад. Мӕ цӕг дӕр афтӕ у. дуне баивта, адӕмӕн сӕ зонд баивта ӕмӕ ӕмбарындзинад дӕр нали, бирӕтӕм нали ӕмбарын. Адӕм кӕрӕдзийы нал ӕмбарынц, нӕ? Мамӕ дӕумӕ гӕсгӕ уый сраст кӕнӕн ис? Уӕдӕ. Хистӕртӕй хистӕртӕй гӕнгӕ у. Хистӕртӕй. Ӕз мӕ сывӕллон куыд сахуыр кӕнон, афтӕ уыдзӕни. мӕнӕ дуарӕтти адӕмы ӕхсӕн дӕр ды дӕ сывӕллоны куы нӕ сахуыр кӕнай ӕгъдауыл, сыгъдӕгдзинадыл, фарн хъуамӕ хӕссой сывӕллӕттӕ дӕр, мах дӕр, ныййарджытӕ дӕр. Фӕлӕ, хъыгагӕн, Зӕрдӕ куыд зӕгъы, афтӕ нӕу. Альбинӕ, ныр ды дӕхӕдӕг дӕр хистӕр дӕ, ӕмӕ ӕрдӕбон куыд загътай, ома, ӕз мӕ сывӕллоны куыд сахуыр кӕндзынӕн, куыд сахуыр кӕнон уыцы фарн хӕсдзӕн дарддӕр дӕр. Ды дӕ цотӕн цы амоныс, уый ӕрдӕбон загътай, фӕлӕ дӕ бон у дуне гыццыл рӕсугъддӕр скӕнын. ӕнӕмӕнг. Ис ӕмбарыс? мын бон нӕ, фӕлӕ алкӕй бон дӕр у, Жанна. Алкӕй бон дӕр у, хъуамӕ адӕймагмӕ фӕндондзинад уа. Фӕндондзинад куы нӕ уа, уӕд ницы сараздзынӕ, фӕлӕ дӕм фӕндондзинад куы уа, ӕмӕ дӕ кӕм цӕрыс, кӕм цӕрыс, уыцы бынат, цӕмӕй сабырдзинад уа, бирӕ хорздзинӕдтӕ, рӕсугъддзинӕдтӕ уа, Алкӕй бон дӕр у. Фӕлӕ нӕ фӕнды, адӕмы нӕ фӕнды. Уымӕн ӕмӕ зын у? Зын у. Зын у. Ӕвзӕр уӕвын ӕнцон у, Жаннӕ. Фӕлӕ хорз уӕвын гыццыл бацархайын хъӕуы. Альбинӕ, йӕрмдӕм кӕсын ӕмӕ мӕм цымыдисаг кӕсы, цыма ӕрыгонӕй мӕ сывӕллонӕй та цавӕр уыдтӕ? Дӕхӕдӕг дӕр бирӕ сывӕллонджын бинонты цоты ыстут? Цыппар стут? Чызджытӕ, лӕппутӕ? Дыууӕ лӕппуйы мӕ дыууӕ чызджы хистӕр ӕфсымӕр амарди. Хъыгагӕн, рухсаг уӕд. Хъыгагӕн амарди. Ӕмӕ искӕм хъал уыдтӕ, дӕхицӕн бирӕ цот уыдзӕн, уый? Фӕндыди дӕ? Ӕрыгонӕй? Ӕви афтӕ рауад? Нӕ, афтӕ нӕ рауади. Гыццыл сывӕллон кодтон, уӕддӕр цӕмӕдӕр бирӕ уарзтон сывӕллӕттӕ ӕмӕ Ну, мӕ цардӕмбалимӕ куы баиу стӕм, уӕд-иу афтӕ хъуыды кодтам, мӕ фондз сывӕллонӕн нын уыдзӕни. Фӕлӕ Хуыцау ӕндӕр уынаффӕ рахаста, нӕ? Ӕндӕр уынаффӕ ахаста ӕмӕ нын диссаджы рӕсугъд дзӕбӕх сывӕллӕттӕ Хуыцау рарвыста. Зӕгъын мӕ фӕнды, ӕмӕ мын ис хъӕбулы хъӕбултӕ дӕр Жаннӕ. О, ӕртыккагмӕ уже ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм. Тӕхудиаг фӕуай, ӕртӕкӕдӕм вӕццӕгӕн бирӕтӕ бахӕлӕг кӕндзысты. Дӕ хистӕрыл цас цӕуыны Ральбинӕ? Фарасты мыссӕдз азы. Азтӕ йыл рацыди, нӕ? Кӕстӕрыл та цӕуы лӕппуйыл иуӕндӕс азы. Цы хсызгон у уый! Ӕмӕ дын цавӕр къабӕзты кусынц, кӕд сусӕг нӕу, уӕд? Йӕ хистӕртӕ чи сты, уыдон? А хистӕры чызг сывӕллонмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм. Дыккаг лӕппу Заурбек Питеры ахуыр кӕны, стӕй кусы, дохтырӕй кусы. Иннӕ чызг, ӕртыккаг чызг Индирӕ дӕр фӕци ахуыр консерватори фӕсахуыр уый дӕр. Музыкӕйы фӕндагыл скрипкӕйы сӕгъды уый дӕр кусы Мӕскуыйы. Иннӕ чызг Мария чындзы ацыди Питеры цӕрынц ӕмӕ дизайнер-архитекторы кусы уый дӕр. Еркашеш куыд рауади, хистӕртӕ рахъомыл сты ӕмӕ апӕррӕст кодтой фыды уӕзӕгӕй. Уый дын зын нӕ уыди? Тынг зын мын уыди. Бирӕ сывӕллонджын бинонтӕ уыдон куыддӕр ӕнгомдӕр вӕййынц, нӕ лымӕндӕр кӕрӕдзимӕ бастдзинад тынгдӕр ӕмӕ та дӕ цӕстӕ доны разылдысты. Ой, афтӕ тынг ӕмӕ мын сывӕллӕттӕ мыл хуынджылӕг кӕнынц уызӕй хистӕртӕ. Ма мӕ иунӕгӕй никуы баззайдзынӕ, ма тӕрс, иунӕгӕй никуы баззайдзынӕ. Мӕзӕн иууылдӕр адынджыр уыдзыстут, ацӕудзыстут, мӕзӕн мах та ӕм папаимӕ иу-дыууӕйӕ баддзыстӕм. Ӕмӕ уӕдмӕ та хъӕбулы хъӕбултӕ фӕзындзысты. Мадам, да иунӕгӕй никуы уыдзынӕ. И Мария Авраам дӕр мӕнӕ асӕс фӕвӕййы ГМИ ахуыр кӕны. институт фӕвӕййы? О, институт фӕвӕййы, кусы уый дӕр. Мӕ иннӕ чызг Ангелиша, уый та нын повар у. Ай, уый цыдис саг повар. Къулбадӕг уӕ кӕныны буц уӕ дары алыхуызон хӕринӕгтӕй. Ахӕм хӕринӕгтӕ нын скӕны мӕ диссаг. Ома, зӕгъӕн ис, ӕмӕ дын дӕ къух фӕрогдӕр кодта, нӕ? Тынг мӕс хӕдзары куы ницуал фӕкусын, Жаннӕ. Иу дӕр сывӕллӕттӕ кусынц. Хӕринаг дӕр, ӕфснайгӕ дӕр, дзаумӕттӕ кӕд гӕрзтӕ ахсын фӕхъӕуы, цы ахсынц, уыдон. Уый хъомылад у афтӕ, нӕ? Афтӕ сӕ сахуыр кодтай? Ахуырӕй у. Ахуырӕй у. Йер дӕсоты кой куы кодтай, уӕд ахъуыды кодтон, сӕхӕдӕг нырма ӕрыгӕттӕ чи студент, чи ахуыр кӕны, фӕлӕ уӕддӕр кусыс, кусынц. Кусынц. Цӕмӕ гӕсгӕ, цӕмӕ гӕсгӕ сӕ сахуыр кодтат афтӕ, ӕмӕ фыдӕбон кӕнын ахуыр кӕной? Цӕмӕй аргъ кӕной сӕ къухфӕллойӕн? Цӕмӕй хъомыл кӕной афтӕмӕй ӕви цӕмӕн? Бирӕ ныййарджытӕ нӕ уадзынц, нӕ ахуыр кӕныс мӕ уал, дӕ ахуыр фӕу, стӕй фӕстӕ кусдзынӕ. Ды та цы бауагътай? Сымах цы бауагътат? Ахуыр кӕнын дӕр, кусын дӕр. Мах мӕ цардӕмбалимӕ ахуыр кодтам сывӕллӕтты кусын. Тынгдӕр сӕ уый ахуыр кодта. Георгий. Уый тыххӕй мӕ ӕз афтӕ зӕгъын, мӕ сывӕллоны гыццылӕй куы нӕ сахуыр кӕнай, кусын дӕр, ӕфснайын дӕр, хӕринаг кӕнын дӕр. Ахуыр кӕнын хъӕуы, уый мын нӕ хъӕуы, уый дӕу хъӕуы. Мӕ хъуамӕ сывӕллон ӕмбара. Ӕз ӕй сахуыр кодтон. Дӕ царды мидӕг дӕу бахъӕудзӕни, мӕн нӕ бахъӕудзӕн. Мӕ хёсы нысаниуӕг ӕмӕ ахсджиагдӕр хъуыдыдзинӕдтӕ мӕ хъуыддӕгтӕ тынг архайдтам мӕ цардӕмбалимӕ, цӕмӕй сывӕллӕттӕ сахуыр уой. Мӕ хуыцауӕн бузныг, сахуыр сты, кусгӕ дӕр кӕнынц, ахуыр дӕр кӕнынц, сӕ мадмӕ, сӕ фыдмӕ не нхъӕлмӕ кӕсынц. Папа ӕрмӕ мын ӕхца фӕндаг фӕндаггаг. Афтӕ дӕр ма зӕгъдзынӕн мӕ, сӕ фыдӕн дӕр йе рӕххуыс кӕнынц, мӕнӕн дӕр ӕххуыс кӕнынц. Бирӕ ранты нын тынг нӕ къух барог кӕнынц, тынг. Хорз у. Дӕ ныхасы арӕх фӕдзурыс ӕгъдау, зӕгъгӕ. О. Ӕгъдау дын цы у дӕуӕн? ӕгъдау. Сахуыр ыл стӕм уыцы ныхасыл нӕ, фӕлӕ дзы алы адӕймаг дӕр йӕхи хъуыды сӕвӕры. Алкӕмӕн дӕр дзы йӕхи хъӕпп ис, йе рдӕуӕн ӕгъдау цы у? Уымӕ гӕсгӕ нуазӕг куыд хатын мӕ мӕ сывӕллӕттӕ дӕр куыд ахуыр кӕныс? Куыд ахуыр кӕнӕм мах ӕфсармдзинад ӕнӕмӕнг мӕмӕ афтӕ кӕсы ӕфсармдзинад хъуамӕ уа ӕгъдау ӕз мӕхӕдӕг хъуамӕ уон ӕгъдауджын мӕ ӕмбарон хистӕр кӕстӕр ай мӕнӕ мӕ хицауы куысты мидӕг кӕцы бынаты цы дзурын хъӕуы хъуамӕ уый ӕмбарон Мы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, гьёдӕттыл сывӕллӕттӕ дӕр ӕй хъуамӕ ӕмбарой. Ӕмӕ афтӕмӕй ӕгъдауджын уӕвын, уый дӕр зын у? Зын ӕнцон нӕу. Ома хорз уӕвын зӕн нӕ ӕнцон нӕу. Дӕ ныхасмӕ та раздӕхтӕн фӕстӕмӕ. Ома, цыфӕнды хорз хъуыддаг кӕнын дӕр зын у? Чи зоны мӕ афтӕ дӕр нӕу.

Хиусы ран уарзондзинад куы ауад, тынг ӕнцон у. Ёимӕ фехъусын фӕндыди. Ома, басастысты мыл, нӕ хорз хъуыддӕгтӕ кӕнын зын у, цыфӕнды хорз рахӕцӕн дӕр зын вӕййы, фӕлӕ йӕ зӕрдиагӕй ӕмӕ уарзондзинадимӕ куы кӕнай, уӕд зын нӕу. Дӕ зӕрдӕйӕ куы цӕуа, ӕргомӕй йӕ куы кӕнай цӕстуарзонӕй, уӕд уыйбӕрц зындӕр нӕу. Альбинӕ, адӕймагыл цалфӕнды азы куы рацӕуа, уӕддӕр ӕдзухдӕр йӕ зӕрдыл фӕдары ӕмӕ йын дӕнцӕг вӕййынц йӕ ныййарджытӕ. Ныр ды дӕ кӕстӕртӕн дӕ, фӕлӕ дӕхицӕн та дӕ мадымӕ дӕ фыд. Арӕхдӕр, ӕвӕццӕгӕн, сӕ цавӕр ныхӕстӕ ӕрхъуыды кӕныс? Ӕртӕккӕ бирӕ дзырдтӕ ӕмӕ дӕ цотӕн куыд фӕамоныс, цавӕр зонд сын фӕдзур, цавӕр зондыл сӕ ахуыр кӕныс. Фӕлӕ дӕу дӕр куыддӕр хъомыл кодтой, дӕуӕн дӕр цыдӕр амыдтой. Мӕнӕн мӕ мад библиотекӕйы фӕкуыста. Мӕ фыд уыди музыкант, хоры разамонӕг уыди, культурӕйы мидӕг фӕкуыста бирӕ азты заведующийӕ. Ӕрфы районы. Мӕнӕ ахӕм иу бон дӕр ма уыдтӕн нӕхимӕ, мӕ папӕимӕ хойын ӕрхъуыды кодтам, зӕгъын, папа, хъуыдыйӕ зӕгъын кӕныс, уазджытӕ куы рцыдысты министерствотӕ, Уӕд-иу мӕ хоимӕ Света, мӕ хо, мӕ та-иу мах та заргӕ кодтам. Мӕнӕн уыди ахӕм иу зарӕг чи Бурашка. Мӕ гыццылӕй дӕр сӕрӕндӕр, сӕрӕн чызг уыдтӕн. Мӕ-иу мӕ хо ахӕм уӕзданӕй ӕфсармӕй, ӕз та-иу размӕ рауадтӕн Сценӕмӕ-иу рацыдысты. Ныфсхаст чызг. чызг, да. Ома зарын уарзтай, ne? О, зарыдыстӕм. Ӕмӕ дӕ никуы фӕндыд уӕд дӕу дӕр сфӕлдыстадон фӕндагыл ацӕуын? Бӕргӕ мӕ фӕндыди, Жанна, фӕлӕ мӕ мад мын афтӕ загъта, Нӕ дам дӕ хъӕуы. Нӕ дӕ уагъта?

Зарӕггӕнӕгӕй. Зарӕггӕнӕгӕй. Фӕлӕ мӕ мадмӕ мӕ фыды ныхасмӕ ӕдзухдӕр уыдысты мӕнӕн закъоны хуызӕн. Закъоны хуызӕн. Ӕмӕ уыдон цы загътой, дыккаг ныхас-иу никуы загътон. Ды цардӕмбалимӕ та куыд сӕмбӕлдыстут? Ой, диссаджы хабар. Нӕ йӕ зонын, мӕ мад нӕ басусӕггы. Мах чызджытимӕ ӕздыстӕм мӕнӕм проспекты. Тезгъо кодтат? Тезгъо кодтам, баздыстӕм мороженые бахӕрынмӕ. Раздӕр ныр куыд у, афтӕ нӕ уыди. зон, зонут ӕй. Мы очереди лӕууыдыстӕм, бирӕ адӕм дзы уыди, мы очереди махдӕр слӕууыдыстӕм. Мы ӕрбазди лӕппумӕ, даммӕ, махӕн дӕр даммӕ райсут. И мы афтӕ, афтӕ, ныхас, ныхас. Ӕмӕ уым базонгӕ стӕм. Кошмар. Ма афтӕ дарддӕр ахаста, да? Уа, афтӕ дарддӕр ахастам. Ды цӕмӕ гӕсгӕ дӕ бафарстон, ныртӕккӕ абадгӕ фӕсивӕд бирӕ ис? Ды нырма ӕрыгон чызг, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, уайтагъддӕр бамбӕрстай, ай бинонтӕн хорз нӕлгоймаг у. Дӕ зӕрдӕ, ӕвӕццӕгӕн, цавӕрдӕр цӕхӕрдӕр ссыгъди ӕмӕ бинонты хъуыддаг бакодтат. Дӕумӕ гӕсгӕ ныр фӕсивӕд афтӕ бирӕ ӕмӕ дӕргъвӕтин рӕстӕг цӕмӕн февзарынц кӕрӕдзийы? Ӕви уӕд ӕнцондӕр уыди? Ӕрдӕбон дӕхӕдӕг дӕр загътай, ома ӕз дӕр ӕвзӕрстон ӕмӕ чызгыл вӕццӕгӕн фидауы, нӕ? Ӕвзарын, уый йӕ миниуӕг у. Фӕлӕ ды куы ӕвзӕрстай, уӕд нӕлгоймӕгты миниуджытӕй хуыздӕр цавӕр нымадтай? Ӕмӕ ныр дӕр вӕццӕгӕн нымайыс. Нӕлгоймаг хъуамӕ цавӕр миниуджытыл хӕст уа? Дӕумӕ гӕсгӕ? Мӕ бон у зӕгъын, мӕ цардымбалы куы федтон, уӕд дзы цы дзы банкъардтон, уый мӕ бон у зӕгъын. Йӕ мах куы базонгӕ стӕм, уӕд ӕй бамбӕрстон ӕй. Хай ахӕм адӕймаг у, мӕ йыл мын афтӕ мӕхи акъул кӕндзынӕн, мӕ нӕ рахаудзӕнӕн, ӕз нӕ рахаудзынӕн. Федтон бинонты уарзаг адӕймаг йӕ зӕрдӕйы фӕлитой митӕ нӕ уыди. Стӕй, ӕвӕццӕгӕн, бамбӕрстай, ауыл ныфс дарӕн ис, нӕ? О, о. Йӕ фарсмӕ уыдзынӕ ӕдас ӕмӕ дын фидар дӕ фарсмӕ. Ну, раст ӕй бамбӕрста. Ой, сӕйраг миниуджытӕ сты, ӕвӕццӕгӕн, нӕ? Уӕд та иннӕрдӕм сылгоймаджы хуыздӕр миниуджытӕ та цавӕр хъуамӕ уой? Сылгоймаг хъуамӕ цавӕр миниуджытыл хӕст уа? Сылгоймаг хъуамӕ йӕ царды ӕмбалы сӕргӕпп ма кӕна знауарзон афтӕ. уый раст нӕу. Афтӕ зӕгъдзынӕн мӕ Хуыцау алкӕйдӕр йӕхи йӕхимӕ гӕсгӕйӕ сарӕзта нӕ мхуызон адӕм нӕй. Ир мах дӕр нӕ цардымбалимӕ стӕм алыхуызон алыхуызӕттӕ. Мӕ-иу царды мидӕг афтӕ уыди, мӕ мын иу фӕнды, уый иннӕ фӕнды. Бафӕлвӕрдтон-иу мӕ ныхас цӕмӕй уа Фӕлӕ уый загъта иу хатт, дыууӕ хаты, ну, цы гӕнӕн и? О, цы гӕнӕн и? Сылгоймаг хъуамӕ йӕхи дӕлдӕр ма кӕна, фӕлӕ йӕ ӕмбара. Йӕ бӕрзонд зонд хъуамӕ уа алы сылгоймагмӕ дӕр. Ӕмӕ йӕ мах хъуамӕ мбарӕм. Мӕнӕ Хацырӕн нӕ ныхасӕн уызе бынат нали. Ӕмӕ иугӕр алыхуызон адӕм стут, уӕд хылдӕр вӕццӕгӕн искуы иу хатт-иу фестут, кӕд уӕ цӕстӕнгас иу нӕумӕ иу уӕ кӕрӕдзи не мбӕрстат, уӕд. Уыдис иу ахӕм хабӕрттӕ дӕр, ӕви ӕдзух лымӕнӕй а ӕмӕ о-йӕ куыд фӕзӕгъынц, афтӕ. Уӕдӕ, уӕдӕ, Жанна, уӕдӕ ныхуылӕй куыд? Вӕййы Хъулдӕр-иу акодтам. Бинонты куыд вӕййы, афтӕ? Бинонты хсӕн ныхуылдӕр вӕййы. Чындзы куы рцыдтӕн, уӕд-иу мын мӕ ме фсин Дыгурты Галя ахӕм сылгоймаг уыди, Тынг хорз сӕ цӕстӕй мӕм ракасти, бирӕ цӕуылдӕрты мӕ ахуыр дӕр скодта. Мӕ-иу ме фсин афтӕ загъта, тӕбӕгъты дӕр дӕм-иу базмӕлынц. Уӕд алыхуызӕн адӕм кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хуылдӕр вӕййы, тыхсдзинӕдтӕ, зындзинӕдтӕ дӕр вӕййы. Фӕлӕ ӕз афтӕ зӕгъдзынӕн, царды мидӕг тыхстдзинӕдтӕ куы нӕ уа, уӕд адӕймаг хъуамӕ цӕуыл сахуыр уа. Тыхстдзинӕдты сӕрты ӕз ӕмӕ хицӕй зӕгъдзынӕн, чи зоны ма мемӕ не сразы уой бирӕтӕ. Фӕлӕ ӕз ӕмӕ хицӕй афтӕ зӕгъдзынӕн, мӕнӕн зынаргъ уыдысты уыцы тыхстдзинӕдтӕ. Мама мына хер дӕр, мӕ царды мидӕг, ӕз зындзинадмӕ, тыхстдзинад куы банкъарын, куы сымбӕлын, уӕд мын, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, зын вӕййы, фӕлӕ бирӕ цӕуылдӕрты ахуыр кӕнынц. Адӕймаг хъуамӕ Афтӕ фӕзӕгъын, зындзинӕдтӕ, дам, адӕймаджы тыхджындӕр кӕнынц. О, о. Ӕрма ӕркӕс, Жаннӕ, нӕ альпинист. Гер альпинистӕн сӕ куыст цы у? Хъуамӕ хохы цъупмӕ сбырой. Ӕмӕ мӕм кӕдисгӕнӕн отӕхын фарста мами. Херхёсы хох лӕгъз куы уа, уӕд хъуамӕ Хёсы альпинист Хёсы хохы цъупмӕ куыд куыд амӕлттӕй хъуамӕ сбара? Зындӕр уыдзӕн, не сбырдзӕни, Жанна. Хӕфтӕ гыццыл сбырдзӕнмӕ та бынмӕ рхаудзӕн. Фӕлӕ альпинистӕн хёсы дзыхъхъытӕ ӕмӕ къуыппытӕ йӕ ахсджиагдӕр хъуыддӕгтӕ сты. Мӕйодоныл фӕхӕцы, фӕхӕцы мӕ афтӕмӕй сбӕры хохы цъупмӕ. Адӕймагӕн йӕ цард дӕр йӕ цард сӕфтӕ фӕдзурын гыццыл ӕмхуызон у. Махӕн нӕ царды тыхстдзинӕдтӕ куы нӕ уа, уӕд хъуамӕ цӕуыл сахуырӕм, кӕцырдыгӕй хъуамӕ сахуырӕм хатыр кӕнын дӕр, уарзондзинад раттын дӕр, куыд. Ӕмӕ зындзинӕдтӕ се ппӕты тыхджын нӕ кӕнынц. Кӕмӕндӕр йӕ ныфс асӕтты, кӕмӕндӕр йе уӕнг амӕлы. уӕд та куыд? Адӕм алыхуызон сты дӕхи зӕгъдам. Уӕд та хъуамӕ куыд кӕна? Уӕд та хъуамӕ куыд кӕнӕм мах уый зонут? Мах ахӕм адӕймаджы куы фенӕм, уӕд ӕм хъуамӕ йӕ къухыл ныххӕцӕм ӕмӕ йын баххуыс кӕнӕм. Йӕ фарсмӕ уӕм. О. цӕстуарзон адӕймаджы ныхӕсты. Альбинӕ, цыма дӕ фырсинаг дӕн, йе рвӕддӕр царды азтӕ рацыдысты, иу цасдӕр ацардыстӕм, ӕмӕ ма ис цӕмӕ бӕллыс? Ӕмӕ цавӕр бӕллицтӕ фенын дӕ фӕндид уыдон? Дӕ размӕ, ӕвӕццӕгӕн, цавӕрдӕр хӕстӕмӕ фӕндтӕ ӕвӕрыс? Афтӕ зӕгъут мӕхи тыххӕй? Дӕхи тыххӕй. Мӕхи тыххӕй раст дын куы зӕгъон, Жаннӕ, уӕд изӕрӕй куы рхуыссын, уӕд афтӕ фӕзӕгъын, цымӕ ма цы хъуамӕ бакӕнон? Мӕ цы нӕ бамбӕрстон, мӕ цы нӕ бакодтон? гыццыл тӕрсын, афтӕ фӕхъуыды кӕнынмӕ мын куынӕ мӕ къухы куынӕ бафта, куынӕ мын рауайа, цы хорз хъуыддӕгтӕ ма хъуамӕ ӕз ацы дунейы бакӕнон, йодон мӕ къухы куынӕ бафтой. Ир, дӕхи удӕн та дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы? Султан-ы ма фысс. Цӕуыннӕ? Ма Ердынӕг куыд зӕгъон мӕхи удӕн, иу гыццыл куы бауласин, мемӕ тынг фӕнды. Ӕмӕ уый дӕр Цы диссаг у, Жанна, адӕм адӕмӕн сӕ бӕллицтӕ бирӕтӕн у хорз куыст ссарын, ӕхца бакусын, мӕнӕн та Мӕ бӕлис у гыццыл куы баулӕфин жанна. Мӕ дӕ фӕллад куыдӕй уадзис, уый дӕр ма нын зӕгъ. Искуы дӕм ацӕуис балцӕви хӕдзары? Ацӕуин, искуы дӕм ацӕуин. Дард мӕ никӕдӕм фӕнды нӕхи хӕхтӕм ацӕуин. Иу цалдӕр боны Афтӕ Хёсӕ рӕсугъддзинад куы фенын, Хёд мӕ зӕрдӕ цин кӕнын байдайы. Ома дӕ баулӕфынӕн цалдӕр боны йеддӕмӕ нӕ хъӕуы? Ӕндӕр мӕ нӕ хъӕуы, Жаннӕ, Хёсы цалдӕр боны мӕ райгуыры. Мӕнӕн ма йӕ зӕгъ. Цӕмӕй Альбинӕмӕ ног тыхтӕмӕ хъарутӕ фӕзына, уый тыххӕй йӕ хъӕуы рмӕстдӕр цалдӕр боны баулӕфын. Чи нӕм хъус, уыдонмӕ ӕнӕ цы бар раттӕд. Улаф ын хорз у. Мӕнӕ ӕрӕджы Жорикимӕ мах фӕцардыстӕм ӕртыназы. Ӕртыназы ӕмӕ нын нӕ сывӕллӕттӕ мах арвыстой улафынмӕ. Ахӕм лӕвар уын скодтой. Ахӕм лӕвар нын скодтой, мӕнӕ арвыстой мӕ

Фӕлӕ уӕддӕр адӕймагӕн вӕййы ӕппӕтӕй стырдӕр бӕллиц. Истӕм ахӕм? Ис. Сусӕг нӕу? Нау, нау. Тынг мӕ фӕнды, куыд мӕхи бинонтӕн, мӕхи сывӕллӕттӕн, мӕ сывӕллӕтты сывӕллӕттӕн, афтӕ нӕ адӕмӕн цы рӕсугъд ран цӕрӕм,

Хуымӕтӕджы цыд кӕй не рбакодтам, уый цӕмӕй алчидӕр махӕй хъуыды кӕна, ӕмӕ нын цы уарзондзинад нӕм ис, уымӕй нӕ бон дих кӕнын куыд у. Кӕд дӕ разы тыхст сывӕллон федтай, ма ацу. Фӕлӕ бахуысгӕ, тыхст адӕймаг Уолӕты кӕсын нӕ хъӕуы. Ничи йӕ зоны райсом кӕцырдӕм фӕуыдзӕн цард, уый ничи зоны. Ӕмӕ хъуамӕ мах Хуыцауӕй тӕрсӕм ӕмӕ изӕрӕй адӕймаг фынӕй кӕнынмӕ куы рхуыссы, нӕ, уӕд хъуамӕ адджын фынӕй бакӕнай, адджын фынӕй. Ӕмӕ дӕ царды бонты кӕрон Хуыцауы раз куы балӕууай, уӕд дын ацы зӕгъай уый. Иуимӕ тынг фӕнды. Тынг дзӕбӕх фӕлмӕн ӕмӕ цӕстуарзон ныхӕстӕ. сызгон бузныг дӕуӕн дӕр бузныг альбинӕ уӕлдай бузныг ма мӕ зӕгъын фӕнды кӕй нӕм ӕрбацыд зонын ӕй ӕнӕвдӕлон дӕ куысты дӕр царды дӕр цавӕрдӕр хъуыддӕгтӕ вӕййы ӕмӕ адӕймагӕн рӕстӕг дӕр нӕ разыны йӕхи кой бакӕнын дӕр фӕлӕ рӕстӕг ссардтай ӕрбацыдтӕ нӕ бавгъау кодтай зӕрдиагӕй немӕ аныхас кодтай ӕмӕ мын уый та уӕлдай ӕхсызгон у Нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн ма ис иу хицӕндзинад. Мах нӕ уазджытӕн лӕвар кӕнӕм дӕгъӕлтӕ. Гыццыл, фӕлӕ зӕрдиаг лӕвар. Ӕмӕ дӕгъӕл дӕр хуымӕтӕджы нӕ равзӕрстам. Цӕмӕн, уый дӕр мӕ ӕвӕццӕгӕн бамбардзынӕ. Ай ахӕм дзаума у, ӕмӕ дзы иуӕй сыхгӕнӕн дӕр ис, иннӕмӕй байгом кӕнӕн. Раздӕгъӕл куы равзарай, уӕд цыфӕнды адӕймаджы зӕрдӕ дӕр байгом кӕнӕн ис. Ӕмӕ дзы уым байтауын уарзондзинады, ныфсы, бӕллицты, фидӕнмӕ, рӕсугъддзинады уидӕгтӕ. Дӕуӕн та уый уайы. Стӕй ма мах ацы дӕгъӕлты бауагътам ахӕм тых, ӕмӕ сӕ йӕхимӕ чи дара, уымӕн йӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц луӕлӕхс, ӕнцон, ӕнӕфыдбылыз йӕ хъуыддӕгтӕ рӕстмӕ кӕнынц. Цӕй тыххӕй загътон, зӕрдӕйы талатӕ ӕмӕ уидӕгтӕ ауадзы, зӕгъгӕ. Истӕм-иу цы фарн, адӕмимӕ кусыс, ӕмӕ дӕ бон кӕддӕриддӕр куыд уа, кӕд миййаг исты зын уавӕры бахауӕг ӕмӕ йӕхи чи не ргом кӕны, ахӕм адӕймагимӕ сымбӕлын, уӕд дын ацы дӕгъӕл ӕххуыс уыдзӕн цыфӕнды зӕрдӕйы дуар дӕр байгом кӕнын. Ӕмӕ дын ӕй зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. Ӕхсызгонӕй йӕ айс. Бузныг. Бузныг. Бузныг. Ну, бузныг. Тынг зӕрдиагӕй сымбӕлдтӕн демӕ. Тынг мӕ фӕндыди демӕ аныхас кӕнын. Кӕмдӕр цыдӕр ногдзинӕдтӕ базыдтон, кӕмдӕр мӕхицӕн цыдӕр зонддӕр рахастон, ӕмӕ мӕ фӕндид, дӕхӕдӕг куыд загътай, афтӕмӕй, цӕмӕй нӕ алыварс уарзондзинад, цӕстуарзондзинад ӕмӕ цы уды парахатдзинад ис, уый цӕмӕй арӕхдӕр ӕмбӕла. Бузныг дын, Альбинӕ, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ. Стыр бузныг, стыр бузныг. Нӕ телевизормӕ кӕсджытӕн та ма иу хатт зӕгъдзынӕн.